Adishatz a totis e plabenguts per aqueste nauèr vidèo sus las matematicas. Auèi que vam responer a la question seguenta qui ei, Que pòdes tornar explicar çò qu'ei l'arredonit? Alavetz plan segur que pòdi tornar explicar, mès en mei d'aquò que vau començar per un exemple, Alavetz au marcat, que vam imaginar que Pepi, que ditz a la mercadèra, Balhomé per cinc cents gramas de tomatas. Josefina, la mercadèra, que pèsa las tomatas e que s'exclama, Que i a cinc cents quaranta gramas? Que vau arredonhar cinc cents gramas, n'ei pas grèu. que vedèm un beròi exemple de d'arredonit dins la vita quotidiana, efectivament 540 gramas qu'ei pròche de 500 gramas e doncòs per ero que m'ei aisit d'arredonir atau. Alavetz nosautes coma trobar l'arredonit d'un nombre? Que vam se penchar sus aquera question dambe L'exemple seguent qu'i ei le nombre 162. Nosautes que vam hèr una redonit a la detzen ò pres, qu'ei tanben possible de hèr la redonit a la centena ò pres, au mile pres, etcetèra e que vederam aquò Mai tard. Que pòdes ensajar tu tot sol de trobar la redonita la detzen après de 162 e verificar damb es jus si as trobat la bona responsa. Ara vètz quand mèm un pauc en dificultat damb la redonit o quand començam damb aquesta nocion que prenguem ua dreta graduada que pòt nos ajudar e la prumèra causa a hèr qu'ei de plaçar 162 sus la nòstra dreta graduada, que vedètz ontei? E qu'as raso, qu'ei aquiu qu'es plaça, aquiu sus aqueste trèit. Coma volèm trobar a la detzena o pres, que nos cau enquadrar dambe la detzena qu'i a abans e la detzena qu'i a après. La detzena qu'i a abans qu'ei 160 e la detzena qu'i a après qu'ei 170. Alavetz, 162 qu'ei mei pròche de 160 o de 170? Qu'as raso, qu'ei mei pròche de 160. E coma o sabia aquò? Tot simplement pr'amor qu'ambolli. He la reduni a la detzen au pres que vau espiar, òp, la las unitats. Si l'unitat qu'ei mei pròche de la detzen au d'abans qu'a reduni en dejús e si la l'unitat qu'ei mei grano u egalo a cinc que vau a reduni a la detzen au d'après. Que vedèm plan d'un còs qu'aquiu 162 sei mei pròche de 160, que pòdi díger que l'arredonit de 162 a la detzena o presque ei 160. Que vam hèr un aute exemple dambe tostemps 162, mès a la centena o pres. Aqueste còp que't deshi un pautot sul hè, que't cau enquadrar la centena. d'abans e la centena d'après de 162 qu'as jo edèa? E ò qu'as raso, la centena d'abans qu'ei cent e la centena d'après qu'ei duscents, coma ei dit per quand en balham la redonita la detzen après, aqueste còp qu'ei a la centena que vau espiar la milhor detzena, la milhor detzena qu'ei sièis, Dins aqueste nombre, d'un còs sièis qu'ei superior a 5, d'un còs que vam causir d'arredonir a la centena au dessús, que pòdi díger que l'arredonit de 160 A la centena pres qu'ei duscents, pr'amor qu'ei mei pròche, que vedèm plan que la mitat ei aquiu, doncòs 162 qu'ei mei pròche de duscents. Que contunham dambe un darrèr exemple, au miler pres, exemple tostemps dambe 162, alavetz aqueste còp qu'ei un pauc embestiat dambe la nòsta dretograduada, qu'ei un pauc pichòta, doncòs que vau causir Tostemps deplaçar les mens 162 mès tanben de les redusir, de recular, que ve dir pla que la les mile d'abans qu'ai 0, amb un 162 n'i a pas de mile en hèit e les mile d'après qu'ai 1000. que pòdi enquadrar e doncas que va causir bèth de prendre 0000 pr'amor la mitat qu'ei aquiu e que soi plaçada abans damb er element nombre 162. La redonit de 162 qu'ei doncas au millepres 0. Conclusion, l'arredonit qu'ei sonque un nombre, contràriament a l'encadrement, que podem tanben arredonir a l'unitat pres, a la detzena pres, a la centena pres, etcetèra Si arredonim 132 a la detzena, Qu'es plan l'unitat! Aquiu si bòl i arredonhia la detzena, que'm cau espiar l'unitat, e si ei a la centena, que'm cau espiar la detzena, etcetèra Si la chifro qu'espiam d'un còs l'unitat per las detzenas o la detzena per la centena ei zero, un, dus, tres o quate,

Qu'ei çò qu'avèm hèit per 162, coma èrò la detzen o qu'èrò sies qu'avèm arredonit au dessús. Anem, qu'ei a tu de d'ensajar, que't cau arredonir 354 a la detzen o pres, que t'ei balhat e prestat la aquesta beròia dreta graduada, que vedes ont ei? Ò, qu'as raso, 354, qu'ei aquiu. Alavetz coma vos hè enquadrar la detzen ò pres, perdon, arredonhar la detzen ò pres, que vas botar las duas detzenas e que vedèm que i a çò 354.

Qu'ei tot per auei, qu'esperi que vos a ajudat e que serà un pauc mei clar de balhar l'arredonit d'un nombre, que vos sueti ua bona fin de dia e alèu!